Maca ahu, maca ahu, ttidba Ṛebbi amzun d asaru. Yella yiwen uqcic yekker-d, yenḥaf, ixuṣṣ, imawlan-is d imɣaren. Lḥut lḥuḍ, mmuten lwaldin-agi-ines, lwaldin-agi-ines, iqqim-d weḥd-s, ala netta i sɛan. Ihi zedɣen aɛecciw. Tikkelt, tɛedda ccetwa, iseggex, idda ula d aɛecciw-nni. Ihi aqcic-agi yeggra-d di berra. Yuɣal, amek yexdem? Imi akken ad d-iniɣ, ifki iman-is i lɣaci ay ixeddem fell-asen. Yuɣal d amenqac di taddart, s kra n win yesɛan afras, ad s-yini, s kra n win yesɛan lqec, ad t-yawi. Ineqqec, ay anda yenqec, ad yens din, ad s-fken aɛecciw-nsen neɣ agerbbi, ayen yesɛan ur yemɛin ara, ad s-t-fken ad iṭṭes din. Akken akken i tt-icci, ussan-a ttɛeddin, tikkelt iɣli deg yiwen uxxam d rruḥ lmumen. Yewwi-t urgaz-agi, yenna-yas ad txedmeḍ ar ɣur-i. Ihi mi d-iḥḍer d tameddit, tettraǧu lma ad iruḥ, ur iruḥ ara. Yedduri, iɛcuc yeqqim. Yenna, iruḥ d rɣus urgaz-agi. Yenna-yas, ay aqcic ma ttruḥeḍ, yenna-yas ur ttruḥuɣ ara, beɛdeɣ, ad ṭṭseɣ kan da, ar asmi ara k-kfuɣ. Ihi, ixemmem am akken xemmen akk wigad-agi nniḍen, ansi d-iɛedda. Ifka-yas akk akken kra tẓarbya, ayen yessager, isat deg uɛecciw, yeggan din. Ixeddem-asen ccɣel. ixeddem ccɣel seg wul-is. Terret tmara. Ur yesɛi anda yeddu. Terret tmara ad ixdem akken ilaq lḥal, yugad ad as-suffɣen. Ihi, mi yexdem akken akk ccɣel s nniya-s, yessen, argaz-agi yekcem asul, yettɣaḍ-it. Netta, akken tameṭṭut-agi-ines tettwali-t. Kif kif, ur d tameṭṭut-agi, yeɛǧeb-as uqcic-agi. Yeɛǧeb-as, teḥseb-it am akken d mmi-s, yettɣaḍ-itt. Tenna-yas, ay argaz, ad ḍebbreɣ fell-ak. Yenna-yas, d acu? Tenna-yas, awi-d aqcic-agi neɣ ilemẓi-agi, tis mi ara yekfu lawan imekli, awi-t-id ad ifṭer yid-neɣ, mačči s aḥecciw ara d as-fkeɣ, awi-t-id ad ifṭer yid-neɣ deg uxxam. Iɛedda urgaz-agi, yenna-yas, yerbeḥ. Tga-d imekli, ad xeddmen ccɣel, ad xeddmen almi d lawan n lefṭur, yenna-yas, lḥun a mmi ad tedduḍ ad tefṭreḍ yid-neɣ deg uxxam. Yenna-yas uqcic-agi yerbeḥ, ay anda, ay anda i tt-id-tefkiḍ tluqimt ad ččeɣ. Yedda. Mi wwḍen, kecmen s axxam, thegga-d tmeṭṭut-agi-ines imekli, fṭren, almi kfan, Teqqim-d tettheddeṛ yid-s. Neyis a mmi, ma ulac aɣilif, bɣiɣ ad ak-steqsiɣ, tkecmeḍ taɛebbuḍt-iw, tkecmeḍ ul-iw, mi deg tt-waliɣ s nnig-k i txeddmeḍ, nnig-s tkecmeḍ imi k-walaɣ ad tergigi tasa-w. Tenna-yas, Bɣiɣ a k-id-steqsiɣ, a mmi, mi akka tegganeḍ da, mi akka tegganeḍ dagi i lwaldin-ik, Ini-as ur sɛiɣ ara lwaldin. Ini-as lwaldin-iw meqqrit, d imɣaren, wwḍen leɛfu n Rebbi. Tenna-as, ad ten-iṛḥem Rebbi. Ini-as i wexxam-ik, a mmi, acimi tettnejmaɛeḍ a tameddit s axxam? Tenna-as, ḥemmleɣ-k, tkecmeḍ ul-iw am akken d mmi. Tenna-as, mačči d aẓẓaɛ i k-ẓẓaɛeɣ, ameɛna bɣiɣ ad ẓreɣ acimi ur tkeččmeḍ ara s axxam. Ini-s acu ara m-iniɣ, ini-s ur sɛiɣ ara axxam. Ini-s ǧǧan-iyi-d imawlan-iw kren txuṣṣen, sɛan aɛecciw, ula d aɛecciw-nni iwet s waṭas tjur ccetwa, yesgex, iruḥ. Ini-s ala nekk i yi-d-iqqimen. Tɛedda tmeṭṭut-agi mi s-d-yenna akka-agi, iɣaḍ-itt mačči d kra. Temcaweṛ d urgaz-is. Neysa yergez. Amek ara s-nxemmem i uqcic-agi t-neḥseb am akken d mmi-tneɣ, netthan-aɣ ixeddem, nekkni ilaq ad s-neg ttawil. Yella yetturgez s acu n ttawil ara s-nexdem. Ata tesgan-aya, tenna-yas xaṭi. Tenna-yas ad nqelleb anda akka s iseg xakka umekkan, ad t-nqeɛɛed akelli, ad s-nesbedd axxam nniḍen, aɛecciw nniḍen. At zik, zedɣen tazeqqa neɣ d aɛeccuc. Tɛedda tnaysi i uqcic-a. Naysi a mmi, ad aɣ-temleḍ anda akka tesɛiḍ amkan-agi i k-yesgxen. Ini-as acimi. Tenna-yas ad k-nexdem, ad ten-waǧi, ad nẓer ttawil ara s-nexdem. Iɛedda yewwi-ten, wajan-t-id. Kumaṣan, ini-as tura ad nexdem dagi ccɣel mi nekfa deg uxxam-iw, ad nruḥ Ar dagi, ad tenqeɛ deg umkan-agi, ad d-nesbedd ɛecciw nniḍen. Dɣa yedduqqes uqcic-agi, yedduqqes am akken yefreḥ neɣ am akken yexleɛ. Yufa wid ad t-iɛiwnen. Aqcic-agi, lxedma ixeddem ṛṛay ur yesɛi ara. Ɛeddan kumaṣṣan, qeɛden akk ssemsawin akk anda akken iseggeɣ, qeɛden-t akk, sbedden ɛecciw nniḍen annect-ilat. Akken i t-kfan, Nnejmaɛ anda ttkemmilen cceɣl-nsen, tameṭṭut-agi, mi tga akka ad truḥ, ad tselleɣ deg-s, tselleɣ-it yakk si daxel. Terna tselleɣ-it yakk si berra, yeffeɣ-d d ayen kan. Mi d yettekfa tsusla, mi teḥḍer tefsut, at zik, ad selleɣen akk axxam i d-yeɣlin, neɣ ad get akk tumlilt, akkagi xeddmen at zik. Akken i s-tekfa aɛecciw-agi, s uslaɣ ilkulli, terra-yas akk uzwiɣ, terra-yas akk tumjilt, texdem-it akk am akken i t-xeddmen at zik, tṣeggem-it akk, terqem-it akk d ayen kan. Iɛedda uqcic-agi mi kfa ccɣel, ad iruḥ yesɛa axxam. Tikkelt tameṭṭut-agi, tɛawed teṭṭef-it, neyes a mmi, nniɣ-d keččini ḥesbeɣ-k am mmi, mačči kan si tɛebbuṭ-iw i d-teffɣeḍ, deg wul-iw d mmi. Yenna-yas-d anɛam. Yenna-yas acu d-tenniḍ, ad k-nezweǧ. Ad k-d-waliɣ tameṭṭut. Tura axxam tesɛiḍ, lxedma ahan txeddmeḍ, ad k-d-waliɣ tameṭṭut. Yefreḥ, yefreḥ yebɣa ad yezweǧ. Yenna-yas ihi, imi d-tenniḍ akka, kemm akk yigan ifadden, fkiɣ-am ṛṛay. Ay anda yersa lxaṭer-im, aql-i yid-m. Tɛedda txeḍbezt, tewwet di lwasilas tameṭṭut yettgen ixxamen, d tin i tessen tewwi-tt-id. Xeḍben-tt-id, tedda-d, ihi aqcic-agi mi ineqc akk i medden, igan-as akk kul yiwen d acu d at-iɛiwen, igan-as tameɣra. Tameɣra d tameɣra n sselṭan, smuɣaren-as akk, ɛiwnen-t akk, tedda-d tmeṭṭut-agi. Mi tedda tmeṭṭut-agi, am akken i wen-d-nniɣ, d tameṭṭut imeɛnen, d tin ittgen ixxamen. Tukkmaṣa, tmessel, ad tmessel, ulac ayen ur d-tessin ara. Taddart akk ar ɣur-s, s kra n win iḥwaǧen taɣawsa, yella d nettat ara s-tt-id-imeslen. D leǧfun, d nwafeq, d tiḥellabin, lemṣabiḥ, tmessel yal aceqdur. Ihi, mi ttwagen akk medden, teḥṛec txeddem ayen n lɛali, tuɣal ur telḥiq ara. Ad txeddem ur telḥiq ara. Uɣalen ur ḥsiben ara idrimen d idrimen, ad d-keččmen sya u sya. Ihi, argaz-agi mi iḥuss ččuṛen lǧiban-is, yekmaṣa, yesbedday tacciwin-is ɣef teqcict-agi. Akken akken, kifkif, iɛtiḥeqer, ɛtiḥeqer, tikkelt inna-yas, nniɣ-d kemmini mačči d almatel-iw. Netta yesɛa ṣṣifa, nettat ur tesɛi ara ṣṣifa. Inna-yas, nniɣ-d mačči d almatel-iw, ad truḥeḍ s imawlan-im. Nni-yas, ay argaz i k-yehdu Rebbi, giɣ-ak ifadden, kečč d asalas, nekk d tigejdit. Ṭṭfeɣ-ak-d axxam. Yenna-yas, Mačči d kemm i yi-t-id-iṭṭfen, d nekk ara yenna ara ixeddmen, nekk i wi-ixedmen. Nniɣ-am-d ad truḥeḍ. Tɛedda at zik, ulac carawic acu yellan, terfed arraw-is, yeẓẓa-itt, truḥ. Cḥu telḥu, icerreq tiṭ-is ar teqcicin nniḍen, yebɣa ad yiɛwed zzwaǧ, tin i sɛan ṣṣifa. Yewwet, yewwi-d tameṭṭut yesɛan ṣṣifa. I la xaṭer yesɛa, qeblent. Mi d-tedda, yewwi tameṭṭut-agi, tewweḍ-d, ur txeddem, ur tɛeddem. Ad tcebbeḥ, ad tḥukluz d taẓult, ad teffeɣ ad teqqim d tǧiratin, ur txeddem, ulac d acu s-tessekcem. Ihi, argaz-agi mi iɛawed zzwaǧ, tameṭṭut-nni zedixeḍben akkenni, teḥqer-it deg wul-is, nis ḥesbeɣ tamemmi, giɣ-as ifadden, ziɣ ulac win isɛan lxir. Iɛedda, ɛeddan, sufɣen-t-id, nnan-as ihi, ruḥ anda k-yehwa xdem, txedɛeḍ-aneɣ, teḥwiḍ taqcict i k-d-newwi. Yeffeɣ-d, Yeffeɣ-d iɛemmed. Iḥut lḥuḍ ay yettuɣal ar deffir, netta ulac lxedma. Tameṭṭut-nni ala yella ara tsuffeɣ, ad tečč ad ters ad teffeɣ, ad tečč ad ters ad teffeɣ. Ur tessekcam adrim, ur tmuqel axxam amek iga. Tesmuqul kan aqadum-is ar lemri. Akken akken ad tɛeddi-d ctawi, axxam-nni ar d iɣelli. Nniɣ-d, axxam, at zik, yal ma d-taweḍ tefsuyt, ad kmaṣit ad selɣent akk, u ad qaɛden akk aqermud, ad yuɣal uxxam d ajdid. Tagi ur txeddem ur tṛeddem. Yettenqas, iwajaɣ iman-is, ulac, yuɣal ansi d-yekka, yuɣal ansi d-yekka. Inna-yas, Ziɣenni, di ddunit, di ddunit ulac win isɛan lxir, ad twali, ad xdem lxir, rǧu kan Ṛebbi. Inna-yas, Ha-t-an, wwiɣ-d tameṭṭut, tessebded-iyi akk axxam, texdem i lkul, i ḥeqreɣ-tt, ass-agi ccah deg-i. Ihi, win ur nesɛi ara, yuɣal yesɛa, yessebded tacciwin-is, ad yuɣal ansi d-ikka. Tanemmirt widak tidak akk i d-itebɛen am i tura, ttmenniɣ ad iliɣ fessuseɣ fell-awen ar tikkelt nniḍen ma yebɣa weḥnin, msawa ɛla xir.